Исәнмесез, укучылар! 11-13 гасырларда христиан чиркәве зур куәткә ирешә. Аның катнашыннан яисә егынтысыннан башка бернинди мөһим вакыйга да узмый. Димәк, Бүгенге дәрестә папа властеның куәте һәм католик чиркәве турында сөйләшербез. Руханилар беренче сословиегә керергә тели, чөнки чиркәү кешеләр белән Алла арасында ардашчы булып санала. Аллага ышану урта гасыр кешесенең дөньяны аңлауда төп юнәлеше була. Димәк, кешенең һәм аның әйләнә-тирәсендәге һәммә нәрсәнең каян килеп чыгуын аңлата. Алла яраткан дөньяны ничек бар, шулай кабул итәргә өйрәтә. Аллага ышану бәла-казаны җиңелрәк кичерергә ярдәм итә. Ышанулар буенча, кешенең җирдәге кыска тормышын икенче, мәңгегә алмаштыра. Чиркәү кешеләргә үлгәннән соң ничек рәхәтлеккә ирешергә мөмкин булуын да өйрәтә. Дин кешенең көндәлек тормышына, гореф-гадәтләренә, Гадәти көннәренә һәм бәйрәмнәргә йогынты ясый. Мәсәлән, якшәмбе көннәрендә эшләмиләр, чиркәүгә баралар. Гыйбадәт кылганнан соң гына җитди эшкә керешергә мөмкин. Урта гасырларның бөтен мәдәнияте архитектура, сынлы сәнгать, музыка дини характерда була. Төп игътибар кешенең эчке дөньясына, әхлагына юнәлтелә. Христиан морале Библиядә күрсәтелгән әхлак кагыйдәләрен, шул исәптән башкаларның сиңа нинди мөнәсәбәттә булуын теләсәң, үзең дә аларга карата шундый бул, кебек өйрәтмәләрнең үтәлүен таләп итә. Укучылар, әйдәгез хәзер чиркәү байлыгы турында сөйләшик. Урта гасырларда Европада католик чиркәве иң эре җир биләүче була. Эшкәртелгән җирләрнең өчтән бер чамасы аның карамагында тора. Епископ һәм монастырьларның йөзләрчә, кайчак меңнәрчә бәйле крестьяннары була. Чиркәү Көнбатыш Европаның барлык халыкларыннан гошер руханиларны яшәтер, храмнарны тотар өчен махсус салым түләтә. Дин тотучылар моннан тыш, өйләнешкән вакытта никах укыган өчен, яңа туган баланы чумылдырган, үлгән кеше өчен дога кылган һәм башка чиркәү йолаларын үтәгән өчен дә түли. Көнчыгышта христиан чиркәве ничек итеп эре җир биләүчегә әверелә? Әйдәгез, шушы сорауга җавап эзлик. Чиркәү өйрәтүләре буенча гөнаһлы һәм хәтта җинаятьче священникка үзенең кылган гөнаһларын әйтеп үкенгәннән һәм тәүбә иткәннән соң кичерелү ала. Рим папалары акча бәрабәренә җинаять һәм гөнаһларны ярлыкау хокукын үз өсләренә алалар. Аларның боерыгы белән монахлар гөнаһларны ярлыкау турындагы махсус грамоталар Индульгенцияләр сата. Индульгенция тәмуг газапларыннан коткарырга вәгъдә бирә һәм җинаятьчене яисә гөнаһлыны вөҗдан газабыннан азат итә. Индульгенцияләр белән сату-итү папаларга гаять зур керемнәр китерә һәм дингә ышанучылар арасында ризасызлык тудыра. Унберенче гасыр уртасына кадәр христиан чиркәве бердәм булып исәпләнә. Тик Көнбатыш Европада чиркәү башында Рим папсы, ә Византиядә императорга буйсынган Константинополь патриархы тора. Сез беләсез инде, Европаның кайбер халыклары христиан динен Византиядән кабул итәләр. Ләкин Рим папасының бу илләрдәге чиркәүне дә үз хакимлегенә буйсындырасы килә. Византия чиркәве папаның үз эшләренә тыгылуына каршы төшә. Христиан динендә өстенлек итү өчен папа белән патриарх арасында кискен көрәш бара. Көнбатыш һәм Көнчыгыш чиркәүләре йолалары һәм алардагы укыту арасында аерымлыклар була. Бүлгәләнгән Көнбатыш Европа чиркәү гыйбадәт кылуда бердәм латин телен саклый. Көнчыгыш чиркәү исә грек теленә таяна. Ләкин чиркәү хезмәтен җирле телдә үткәрергә дә рөхсәт итә. Соңрак, Көнбатышта барлык руханиларга да иләнү тыела. Ә көнчыгышта бу тыю монахларга гына кагыла, священниклар исә иләнә алалар. Көнчыгыш священниклары көнбатышныкылардан хәтта тышкы кыяфәтләре белән дә аерылалар. Сакал-мыекларын кырмыйлар, баш түбәсендәге чәчләрен кисмиләр. 1054 елны чираттагы бер конфликт вакытында папа белән патриарх бер-берсен каргыйлар. Христиан чиркәве тулысынча Көнбатыш һәм Көнчыгыш чиркәүләренә аерыла. Шул вакыттан алып Көнбатыш чиркәве, католик чиркәү, ә Көнчыгыш чиркәве, православие чиркәү дип йөртелә башлый. Бүленүдән соң ике чиркәү дә тулысынча мөстәкыйльлек ала. Укучылар, папаларның дөньяви хакимият өчен булган көрәшләрен карыйк. Тугызынчы гасыр уртасыннан башлап папа власте бик нык көчсезләнә. Бу көчсезләнү моннан 200 еллар элек үк башлана. Католик чиркәү папа властен көчәйтү хәрәкәтен башлап җибәрә. Папа итеп Григорий җиденче сайлана. Бу сугышчан, сәләтле һәм нык ихтыярлы кеше бетмәс-төкәлмәс энергиягә һәм ярсулы фанатизмга ия була. Григорий җиденче бөтен патшаларны Рим папасына буйсындырырга тели. Папалар белән императорлар арасындагы сугыш җиңү һәм җиңелүләр белән чиратлашып, 200 елдан артык дәвам итә. Папа власте шөһрәт сөючән һәм хакимлек итәргә яратучан Иннокентий өченче заманында иң зур куәткә ирешә. Иннокентий өченче папа апостол Петрның варыйсы гына түгел, Алланың җирдәге илчесе дә дип раслый. Иннокентий, Без барлык халыклар һәм патшалыклар өстеннән хакимлек итү өчен куелганбыз, ди. Тантаналы кабул итүләр вакытында һәркем папа алдында тез чүгәргә һәм аның башмагын үбәргә тиеш була. Европада бер генә корольгә дә мондый дәрәҗә күрсәтелми. Иннокентий өченче папа өлкәсенең чикләрен киңәйтә. Ул дәүләтләр арасындагы мөнәсәбәтләргә, Европа илләренең эчке эшләренә тыгыла. Берара ул императорларны тәхеткә утырту һәм тәхеттән төшерү хокукына да ия булу дәрәҗәсенә кадәр күтәрелә. Еретиклар нәрсәгә каршы чыга? Шәһәр халкы, рыцарьлар һәм монахлар арасында кайвакыт чиркәүне ачыктан-ачык тәнкитләүчеләр күренә башлый. Андый кешеләрне руханилар еретиклар дип атый. Еретик хакимлек итүче чиркәү өйрәтмәләренә каршы кеше. Еретиклар чиркәү бозылган, ә папа, иблис наместнигы дип әйтәләр. Алар руханиларның саранлыгын һәм байлык җыюын, кыйммәтле чиркәү киемнәрен купшый гыйбадәт кылу йолаларын кире кагалар. Үзләренең насыйхәтләрендә еретиклар руханиларны һәм монахларны апостоль фәкыйрьлеген онытуда гаеплиләр. һәм аларның гошердән, җир биләмәләреннән һәм байлыктан баш тартуларын таләп итәләр. Күп кенә еретиклар өчен бердәнбер дин чыганагы Инҗил була. Алар дөрес яшәү үрнәкләрен үзләре күрсәтәләр, ярлыларга булышалар, хәер акчасына туеналар. Укучылар, чиркәү еретикларга каршы ничек көрәшә соң? Әйдәгез, Шул хакта сөйләшеп китик. Барлык илләрдә чиркәү хезмәткәрләре еретикларны эзәрлекли һәм алардан рәхимсез үч ала. Иң куркыныч җәза чиркәүдән сөрү була. Чиркәүдән сөрелгән кеше законнан тыш дип исәпләнә, дин тотучыларның аңа ярдәм итәргә, үзләрендә сыендырырга хаклары булмый. Буйсынмаган өчен җаза биргәндә, папа өлкәдә яки хәтта ил буенча дини йолалар үтәүне һәм гыйбадәт кылуны тыя да ала. Андый чакта храмнар ябыла, яңа туган балалар чукындырылмыйча кала, үлгәннәргә җеназа уку тыела. Укучылар, еретикларга каршы көрәштә чиркәүнең иң куркыныч коралы инквизиция була. Папа еретикларга каршы көрәшер өчен, унөченче гасырда махсус чиркәү суды инквизиция төзи. Бу көрәштә инквизиция эзәрлекләү һәм әләктән киң файдалана. Гаепләнүчеләрне төрмәләргә ябалар һәм гаепләрен танытыр өчен рәхимсез газаплыйлар. Бичараларның аякларын әкрен утта яндыралар, махсус кыскычлар белән сөякләрен ваттыралар. Күпләр газаплауга түзә алмыйча, үз-үзләренә һәм бөтенләй гаепсез кешеләргә яла ягалар. Чиркәү әһелләре хөкем ителгән кешеләрне газаплап үтерү өчен властьларга тапшырганда, икейөзлеләнеп аларга карата мәрхәмәтле булуларын, кан түкми генә җәзалауларын сорыйлар. Бу хөкем ителгән кешене тере килеш яндырып үтерү дигән сүз була. Еретикларны эзәрлекләү зур табыш китерә. Җәзалап үтерелгән кешенең милкен чиркәү властьлар һәм шымчылар үзара бүлешәләр. Чиркәү инквизиция ярдәмендә восстаниедә катнашучыларны, фикерләре чиркәү өйрәтмәләренә туры килмәгән галим һәм язучыларны юк итә. Укучылар, папа властеның куәте һәм католик чиркәве диелгән темабызның теория өлеше тәмам.